Galyň tölemek däbi haçandan bäri dowam edip gelýär? Durmuş gurmaga taýyn oglanlar bir gyza guda bolanlarynda näme üçin galyň töleýärler? Durmuş toýlarynyň sähedi nädip bellenilýär? Erkek we zenan ynsan görnüşiniň dowamlylygyny ýöretmek üçin öz durmuşlaryny birikdirip, Iki aýry jynsy bir ýere gelmegi emele getirerler. Öýlenmek, şahsy bolşy ýaly-da jemgyýeti gyzyklandyrýan bir hadysadyr. Taryhdan öň, durmuş gurmak gatnaşyklary näl tertipde dowam edendigi bilinýän däldir. Ynsan oglunyň durmuş gurmak temasynyň üstünde sosiologlar we antrobologlar bilen bilelikde sosial bilim garaýyş bildirmekdedir. Durmuş gurmagyň birnäçe görnüşi bardyr. Olar, topar içinde durmuş gurmak, Topar daşynda durmuş gurmak, ýeke ýoldaşly durmuş gurmak, köp ýoldaşly durmuş gurmak, köp zenan bilen durmuş gurmak, köp erkek bilen durmuş gurmak, ýeňňe bilen durmuş gurmak, baldyz bilen durmuş gurmak. Bütin türk milletinde durmuş gurmak hadysasy bilen baglanyşykly bir däp-dessur bolan, kalym ýagny galyň guda bolnandan soňra erkek ýa-da maşgalasy tarapyndan gyz tarapyna berilýän pul, mal, sowat we şuňa meňzeşler üçin ulanylýan bir sözdür. Remistede görä galyň ilkinji sapar köne türk ýazgylaryndan biri bolan Suji ýazgysynda gabat gelnendir. Bir hytaý çeşmesine görä bäşinji, altynjy asyrlardaky medeniýetleriň galyň tölemegini we bu dabara bilen görkezýärdi. Bu ýazgylara görä galyňy gyzyň garyndaşlary alýardy. Düýbi bir müň bäş ýüz ýyl mundan öňe bagly bolan galyň däbi Türküstandan Anadola çenli uzan bir ýol üstünden taryh boýunça durmuşlaryny dowam etdirýän bütin türk tire we taýpalarynda şol bir däp-dessur öz janlylygy bilen dowam edip gelýär. Galyňda käbir kakalar diňe özleri üçin hem bu puly isleýärler. Gaty täsindir bolýan bir müň bäş ýüz. Iki müň ýyl mundan öň ýaşap geçen orta aziýalylar maşgala gurjak wagtlary şol bir däbi ýöretýärdiler we durmuşa çykjak gyz üçin berlen baha edil bu günki ýaly Urfa korekeçileri, Bileji korekeçileri, türkmenler, Owganystan özbekleri-de Mahmut Kaşgarly ýaly Galyň diýerdiler. Türkmenistanda galyň bir müň dokuz ýüz ýigrimi sekiz we bir müň dokuz ýüz ellinji ýyllarda çykan kanunlar bilen SSR-iň ygtyýarlygy bilen gadagan edilmäge synanyşdylar. Emma bu kanunlar bu däbiň ortadan aýrylmagyna hiç hili täsir edip bilmedi. Guda tarapy geleninden soňra, guda tarapy kabul etse, galyň tölegini kararlaşdyryp, erkek tarapyna berilýär. Erkek tarapy bu galyňy töläninden soňra toýa taýýarlyk görerler. Käbir ýagdaýlarda erkek tarapy galyňyň ýarysyny toýdan öň, ýarysyny bolsa toýdan soňra bererler. Galyňy berip bilmeýän maşgalalar hem garşylykly guda bolarlar. Garşylykly gudalyk Iki maşgalanyň birek-birege ogullaryna gyzlaryny gelin edip alarlar we bu ýagdaýda birek-birege galyň bermezler. Däp-dessurlara görä türkmenlerde öýüň daşyny düzmek erkek tarapyna, içini düzmek bolsa gyz tarapyna düşýändir. Ýöne dokuzy düzüw diýilýän dessura görä gyz öýüň içinde bolmaly dokuz goşun galyň töleginiň üçde bir bölegini toýa taýynlyk we Öýüň goşlary üçin harjamaly. Gelin-gyzyň bukjasy we oglanyň öýüne ibermeli sowgatlar ýaş gyzlar jemlenip, üýme, usuly bilen taýynlanar. Toý sähedini bellemek üçin gyz tarapynyň taýyn bolmagyna garaşylýar. Toý gününiň hoşniýetli we haýyrly bir gün bolmagy dilener. Beýle bir güni tapmak üçin Lagnet ýa-da Myrryh ady berilýän ýyldyzlara serederler. Osmanlylaryň sözlügine seredenimizde Myrryh sözi şu wagtky Mars planetasy diýmekdir. Bu işi bir molla ýa-da ýyldyzlara düşünen ak sakally bir eder. Ýyldyzlara seretjek kişi bir otagyň ortasynda oturar. Ýyldyzlara seretýän wagty gyzyň itjek tarapy nyşan alnar. Aýyň dokuzy, on dokuzy, ýigrimi dokuzynda bu ýyldyz ýere, ýagny has baty ýagdaýda bolalygy üçin, Bu günler betbagt hasaplanýar eken. Bir aýyň ony, ýigrimisi, otuzy günlerinde ýyldyz asmandadyr we onuň ýer ýüzündäki işlere zyýany degmejekligine ynanarlar. Ýene-de aýyň beýleki günlerinde gelniň gitjek tarapynda ýyldyz ýok bolsa, şol gün gelnaljynyň ýolunyň açyk bolandygyna ynanarlar. Däp-dessurlaryň kökleri gadymy zamanlara daýanan medeni endiklerdir we özüňi alyp barmakdyr. Birnäçesi jemgyýetiň geçiren üýtgeşmeleriniň içinde ýitip gidýärkä, birnäçesi gündelik durmuşymyzyň içinde ýer tapyp, özüni gorap bilýändir. Bu gün Türkmenistanda gyz islemek, guda bolmak, galyň töleg ýaly birnäçe toý dessurlary üýtgeýän döwre garşy gelip, ýerine ýetirilmäge dowam etýändir. Şeýle bir söz bar, Güýçli goralan dessur kanundan hem has güýçlüdir.